Татарлар белән таныша башлам икән, татарлар нишли икән, нишли икән, дидем дә, Мәскәүдә татарлар күп, әмма татары юк икән, дигән фикергә килдем. Аннан соң Балтабай җәйдән инде мин татарларда нәрсә бар икәнен, Мәскәү татарлары, штаб татар дигәнне ишетәбез бит инде, Тар мәдәни үзәк бар бит инде, шуларны нәрсә эшлиләр икән, кемнәр бар икән дип. Аннан соң бит инде ник җирләмәдем, күбрәк анда бит яшьләр дип уйладым мин. Мин бит инде 46 яшендә бит инде хәзер. Тарталаша бит инде. Әле яшь. Ярар, шулай диярбез. Шулай дип карагач, куркып китәм, теге приказ не әйтә дә, син яшь. Аннары шул җәйдән иттем дә, татар үзәгендәге ниләргә чыктым да, контакт аша инстаграмны э, ни вакытта әле шул инстаграмда бит белми идем. Шуннан киттем инде иң беренче булып нигә бардым? Шуларга чыгып, ни әйтәм, алар бит ни үткәрделәр татар яшьләре, э, күп төрле оешмалар җыелып. Персеида дигән йолдызлык дию үткәрделәр. Тәбигатькә чыгып, ике-өч көнлек тәбигатьтә кунып, татар яшьләре форумнар үткәреп утырды. Шул телне саклау, милләтне саклау, тел проблемалары инде яшьләр арасында телне активлаштыру, пропагандалау ни белән йөзеннән инде шундый йолдызлык дигән. Бөтен халык русча сөйләшә. Русча сөйләшә, диннән, шуннан килгән мулла да русча лекция укыды, тагын тел, телне саклау һәм милләт, татар телен һәм татар милләтен саклауның чаралары һәм нишләп була дигән лекцияне лектор килеп, татар кешесе рус телендә рәхәтләнеп укыды да, җәмәгать сорауларыбыз бармы, уважаемые друзья, фәлән хезмәттән, русча сорау бирәләр, урысча җавап бирәләр, карап тордым да, и, мин әйтәм, Үтә дә бит күп монда да эш юк икән, дидем дә, мин әйтәм, мин чыгып, әйтәм, җәмәгать юк эш белән шөгыльләнеп утырмагыз, мин әйтәм, телне саклар өчен, беләсең, бер генә юл бар, бик тә эффективный, бик тә яхшы ысуллы юл бар, мин әйтәм, мин уйлап таптым, беренче, мин әйтәм, менә үзегездән башлагыз, исәнмесез диегез дә, үзең татарча сөйли башласаң, милләте дә саклана, теле дә саклана, дине дә саклана, бөтен нәрсә дә саклана, үзеңнән, мин әйтәм, татарча сөйләмәгән. Очракта мин әйтәм, бит монда дидем, атна саен генә бу урманга килеп җыелсагыз да бер файдасы да юк.
Болар татарча белмиләрме, әллә сөйләшмиләр генәме? Белмәгәннәре дә бар, белгәннәре дә бар, бар араларында аңлый торганнары да бар. Мин инде ниттем, әйтәм, әгәр шундый әйбер җыелган, монда бит беркем юк, бернинди урыс юк, берни чит, бары тик татарлар, мишәрләр дигән инде төрле регионнан килгән татарлар, мишәрләр. Шулар гына. Ничәнче елны башланды бу синең менеш? Унсигезенче елның җәендә менә шулай. Әле унсигезенче елның җәендә, әйе. Менә мин шунда барам инде, иң беренче, бик тә яхшы ни ысул, бөтен кеше җыелгач, бөтен кеше белән танышып була бит. Ягъни, сиңа килеп, нитеп, һәм аннан соң тегендә барып, тегендә, менә бөтен кеше бер җиргә җыелгач, болар белән кердем, һәм мине дә таныдылар. Мин бөтен җирдә татарча. Ике кеше сөйләшеп тора икән, Татарча әйт, сөйлә татарча. Мин киләм дә, алар бит яшьрәкләр миннән, телеңне минем танытып алам, татарча сөйлә. Татарчасы как-то неудобно же, никем, Как удобно мәйтәм, ват, җимер, сындыр, эстеңнән таптап бар мәйтәм, но татарча шул сүзләрне әйт мәйтәм. Дөрес булмаса да әйт син татарча. Син анарга әйтәсең, ул сиңа әйтә. Менә бу аралашу арасында гына өйрәнәсең мәйтәм син. Әлеге дә мәгәр әйтте бит, кемдер килеп нәрсә бирергә тиеш дип китеп утырган кебек. Үзең булмагач булмый. Мин бит җыр җырлап җырлыйсым килгәндә җырламасам, Җыр бәйләнермен бит мин берничек тә. Була шул, сөйләп карау. Менә мин мәсәлән шуңыннан гына мисал китерәм. Үзем татар теле, әдәбият телен укыгач, рус телен мин, минем дөньяда иң әйбәт сөйләр өчен тел минем дөньяда, ул урыс теле. Мин анарда урысны урыска да сата алам урыс телендә. Мишәр телен, үз телен дә яратам, но мишәр телен дә бит инде мин үз авылымда гына сөйләшәм. Ә тег кешегә телне өйрәнү өчен, әлбәттә, мохит кирәк.